Ilmiin Abdaanaatis jireenyaaf, fayyaaf itti yaadama. Nama ilmii Abdaanaa, ilmii fayyaa qaama ifii qabuutu ilmii diini gayuu danda'a jechuudha. Tanaaf jecha nama fayyaa qabuutu diinaggee duniyaa fi aakhiraallee dalagatuu danda'a jechuudha. Kanaaf hukamaa'onni qudamaa'aatiis akkaataa dhukkuba tokko hoggaanii fi argame itti wal'aanan, Seera warraansa saanii ka zamana isaanii sanii wajji lafa kaayan jechuu hanga ar'aan tana jirru kana irratti waan warri dur sun lafa kaaye irraa warri ammaan tanaa kun irraan duroomnu jechuu dha ee warri zamanaa ka ar'aan tana hukama'aa qudamaa'aatii fi ka ammaalleen waan qaayidaa wal'aansaa waan warri gartee dabran sun kaayan irraa wanni takkalleen duroomuu hin dandeenye maalif Dhukkuba isaan dubbatan dhukkuba ilma namaa kana hunda xabii'aa wajjiin dubbatan. Ilmi namaa xabii'aa akka afur qaba. Xabii'aa afran kana irratti hundaaweeti dawaan isaa kennama. Xabii'aa afran kana irratti hundaaweeti fayyaan isaa eegama. Haala dhukkubni isaa tabaru'u isaati wajji laalama jedhaniiti qaayidaa isaan. kan lafa kaayan. Akkasumas zamanallee lafa kaayan jechuuti. Zamanni kun oowwaa qaba. Zamana jechuun amanni kun bakka 12, kun bakka 4 jira. Zamana oowwaa jira. Zamana oowwaa kana keessatti fayyaan ilma namaa kun ganam deema. Maaltu isa barbaachisaa jira haala qilleensa yeroo dhaatii wajjin. Zamana badheessaa jira. Gaafa badheessaa kana hoo namni yoo badheessa kana keessatti dhukkubsatee fi humna uumaa galatti fayyaa isaa eeguuf maaltu isa barbaachisa jira. Gaafa Caamsaa, Ji'a Caamsaa keessatti, Caamsaa jechuun waykuma lafti goggoydutti lafa namaa keessatti jiini ni xiqqaata jechuudha. Wanni jiidha qaamaa qoodaatuu ni xiqqaatti. Dhukkuba kamtu nama qabuu danda'a jedhanii lafa kaayanii jiran. Birraas akkasumatti lafa kaayanii jiran. Kanarratti hundaawaniiti warri dabran sun. akkaataa heeraa fi seera itti ilmi namaa kun itti wal'aanamu lafa kaa'e waan akkasiiti. Amma Sheikh Muhammad kanuma wajjin wal qabatee ati baroota dheeraa biyyoota ollaa keenyaa kana keessatti tajaajila kennaa jirta. Waan kana immoo biyyoota keessaa fi biyyoota alaatti illee gara poostaatiin illee namoota hedduudhaaf tajaajila kennaa jirta. Waan kana irratti immoo haalee horaati wajjin wal qabatee dhukkuboota hundaa'uu gara fuulduraatti immoo tokko tokkoon itti deemaa deemna. San irraa garuu kan yeroo amman tanaa namni yeroo hedduu bakka garagaraatti ittiin rakkachaa jiruu jira. Amma fakkeenyaaf waan akka laamshoolaatiin yookaan immoo dhiigni gara dubartiidhaatiinis ta'ee gara dhiiraatiinis namni kun yeroo garii miidhamee dhiigni faan irraa dhaabbachuu diduu danda'a. Dhukkuboota kana hundaa'uu sadarkaa isaatiin osoo itti hin geenyeen duratti Laamshoon tuni sadarkaa ittiin fayyitu qabdi moo moo namoonni laamshee kun guutumattuu akkaataa isaan tajaajila takkachuu dandayan gosoota laamshoo irraa kaasee mee maal nu dhaamuu dandeessa? Laamshoon tuni laamshoon tuni takka faalii jedhaniin faalis kunilleen gosa hedduu qaba hedduu jihaa bitaa kana qaba jechuudha. Ka biraa laamshoo gara mirgaatiin argamtu jira. Sin gara umriidha ammaa pireesha waan akka gartee dhiibbaa dhiigaa ka jedhan kanaa fi ammallee dhukkuba sukkaraallee irraa dhufuu ni danda'a jechuudha. Umrii namichaatiin laalamee yeroo inni dhufe laalame. Dhukkubni immoo kara mirgaatiin dhufu sun nama guddoo ni ajjeesallee afaanillee ni wallaalchisa jechuudha. ha laamshoon gara mirgaatiin gara dhufu. mirgaatiin dhufu sun ha gara bitaadhaa kun ammoo umrii hin qabu nama umrii guddatetti ni dhufa nama xiqqatti illee ni dhufa jechuudha yoo kan inni gartee hoggaa inni itti dhufu namicha kana goroorii faan guddoo kan irraa yaa'ee eh, harkisaatii akka sossoohu dadhabu taate zamana irra wal'aanamuuf qaba ammoo guyyaa torbaan duratti dawaan isaaf kennamu akka mukamaa onni ati ba'a Dur lafa kaa'anitti waan itti gargaaramuun kennama malee eega guyyaa torbaatii fayya jechuudha. Torbaan tokko dhukkuba sanii wajjiin eega taa'eeyi dawaan qaamni isaa fudhatuu kan. Laamshoo gara bitaa kana eega dhukkubni san isarra turee guyyaa torba turee booda kennama malee. Achitti dawaa guddaa itti hin kenntu, dawaa xiqqa xiqqaadhaan gargaarta.

Umma sirii argani ijoollee namaa haadhaa wajjin takkaa dhukkubni sun shanyii jalaa badal'uu jira takkaa dhukkubuma dhugaa dhalatan qilleensa yeroo dhalattuun saniin wal argatuu dhabee ijoolleen afaan faa wallaalee qaamni kun irran laaffatuu jira sababaa saniin ka gaggabulleen jira gamnitti aadaa ta'ulleen ni jira warri akkasii sunilleen isaaf umrii isaanii ganna kudha shaniin duratti dawaa yoo argatan ni fayyan sun dhukkuba ijoollee jedhama ijoollee laamshoo ijoollee jedhama Laamshoon kuun ammoo laamshoo mataa jedhama. Laamshoo fuulaa jedhama. Laamshoon fuulaa suni laqwaa jedhaniin afaan Arabaatti afaan jallise jechu. Suni faalijumarraayi. Afaan cinaa tokko jallisa. Inni sunis gosa lama. Tokko gurura qaba, tokko gurura hin qabu. Ka gurura qabu suntu wal'aansatti irra laafa jechu. Ijji isaatilleen takka ni cufamti, takka ni banamti, akkuma udduraa teessi, takka ni tufamti. Namni sun mallattoon isaa fuula isaa kanaatu hadooda, ijji isaa tunillee takkittiin sun walitti qabamuu hin dandeessu. Yoo amma akkatti ka'ii na afuufi jetteen hafuurri akkaataa dur itti bahu dhiiseeti cinaa gartee afaan jallataniin saniin hafuurri baha jechuudha. Namni sun yoo dadhaqqabame guyyaa afuriin duratti dawaa arkatu qaba. Yoo guyyaa afuriin duratti dawaa arkatuu baate haga guyyaa jahaatti illee dawaa ni fudhata. Achiin booda haga guyyaa kudha shanii guyyaa digdamiitti illee dawaa ni fudhata jechuudha. Yoommoo namni sun kan gara namaatti fi wanniidhaatti kan hin dhiyaanne taate namni sun hoggasuma gara ifaa dhaamsee gara dukkanaatti ifee godhaatu barbaachisaadha. Achi booda dawaan isaa kennamuu jira dawaa dibatu dawuma isaa jira jechuudha. Laamshoo tokko kunis. Goolaamsoo cinaa harkaa ka cinaa tokkoo osoo hin tahin ka mirgaa bitaa ka cinaa hunda laafu osoo hin tahin laamshoo mataa fi fuula isaa arrabaa wajji laamfisu jechu. Ka qaama guutuu dha. Qaama guutuu hin laamfisu kun. Booda istidraajaan suuta suutaan itti deema malee sa'uma tokko si dhayee afaan kana si jallisa jechu. Afaan kana hoggaa jallise arrabninis waliin jallata ijjiniin ni jallatti.

Mataa ifiitiin ifaa san dhaamsee bakka dukkanaa keessatti gargaarama jechuudha. Laayina qilleensa itti deemu santu irraa deebi'a.
Yookaan ammoo warri sadarkaa taan kan jenne kun ammoo kufaatii garagaraa irraa fakkeenyaaf makiinaan faan garaangaltee yeroo san irraa miidhaan akkanaa kun dhufuu ni dandeessi. Kan miidhaa paaralaayizii haa saayidii moggaa takkaa kan dhufuu Dhamicha irraa kan argamu. Miidhaa garagaraa irraa. San irraa hiddii, isaa, dhiigni. Walumaagalan laamshoon kun qaamni namaa kun humna humnatti xannacha qaba jechuudha. Xannachi kun faayidaan isaa maali? Jiidhahu kuuseeti zeeta uumaa kuusee humna humnatti hidda jiru kanaa qooda jechuudha. Amma asii fi as iddoo xannachaa jira. Harma xannachaa jira. Namni namaa xannacha qaba jechuudha. Dhawichaan haa ta'u, homa fedhe haa ta'u, qilleensaan haa ta'u, dhibdee feeteen haa ta'u. Xannacha kanaa dadhaba jechuudha. Xannacha kanaatu zeeta kana qooduu dadhaba. Hidda kanaaf qooduu dadhaba. Ka dhiigaa fi zeeta kana qooduu jira. Isaa kun hoggaa dadhaban namichi paralyze ta'a jechuudha. Ammoo asliin wanni paralyzummaan kun naafni kun irraa namni naafatu hidda mataa kana keessa jiru jira. Ka sossoowina qoodu ka amma nu dubbisu irraa dubbatu kana jechuudha. Inni kun ammayyuu inni kun as keessaa ka dadhabe illee guddoo warra maali. Kireessaa dhiiga jallinsaa hin qabu. Ee, sukkaara Eh, qabu. qabu dhiigni isaa kun dakarraa ol ka'a amma fakkeenyaaf yoo dallane yoo akka malee rifate dhiigni kun zaayidaa ol utaala jechuudha Hara sammuutti. hara sammuutti ol utaala haraan keessa deemu kun ni xiqqaata jechuudha karaan dhiigni kun dabree gadi hin deebi'u kun ni xiqqaata Hiddi dhiiga kana silaa dabarsee gubbaa kana qaama keessa qoodu ka as keessa jiru, sammuu keessa jiru kuni hoggaa dhiigni kuni namichi kun wahirra dallanee takkaa rifatee ol utaale dhiigni kun guddateeti furdatee julxii ta'a furdina dhiigaa jedhaniin. Hoggaa san cinaa tokko irratti paralyze'n argama sababaa saniin du'ulleen mala sababaa saniin afaan wallaaluun mala waan bifa tanaan dhufa jechuudha. gaariidha.
Haaluma kanaan immoo dhukkuba kana amma kanatti eega dubbannee booda marsaatti aanu irratti dawaalee silaa namoonni dhukkuba kanaaf saaxilaman illee akkaataa itti wallaanamuu danda'anii warri kun eessa qunnamanii nama dhukkuba kana namni hedduutti rakkachaa jira. Namoonni dhukkuba kanaa kanaaf saaxilaman immoo sadarkaa adda addaa qaba jennee